Tanga na chairperson Pastor Maraura pamwe chete nababa vatichera nekutitungamirira paservice ino. Ndoda kutenda mfundisi Karuwa Masiko Senga akukomborerei Mugaruwa Masiko sakuropafadzei. Ndinoda kutenda Mugaruwa Masiko sezvakare mukana nenguva yandapuwa nababa tete naamai kuti ndivewo mutauri nemushumiri weshoko muzuva ranhasi nguva ino yamangwanani tinoda kutendai baba naamai ovasiya chiyangwa vanova zvakare deputy president wechechi yeapostolic faith mission in zimbabwe wagaruwa masimose ngavakuitirei zvakanaka baba ndikotendawo zvakare deputy overseer reverend pv macarriage reverend osasa our secretary Baba Nyakazeya, administrator, Baba Shumba Bviri pamwe chete namai makomiti members ndinoda kutendai ngaruwa masimbose aropafadze ngaruwa masimbose akuitirei zvakanaka pastor mura uh, ah, provincial youth leader tinoda kuvatenda pamwe chete navafundisi vose vemuharare west province ndoda kutendai nerudziviriro rwenyu munamatiwo nemunyengetero wangu kuti shee vakuitirei zvakanaka vakutenda maelders pamwe chete nanamai madicon nemadiconesses ndoda kutendai mugari wamasimbose akuropafadzei akuitirei zvakanaka Ndinotenda mangwanani ano Greater Grace Assembly iri pakati pedu e Greater Grace chingosumudzai maoko ndingoona pamuri wow wow mwari musangano wese naye tinoda kutenda wakarowa masiko sakuropafadzei tinofara nababa makadichi vave kugreater grace tinoda kutendai tinokugamuchirai muzita rajesu amen ah, ndinoda uh, kutenda vashumiri vose vakanditangira Ah, kubva musi wethursday manheru kusvika nezuro manheru ndakakomborerwa ndakaropafadzwa ah, munamato kuti shee vakuupfuudze imberi shee vakuitire zvakanaka muzita rajesu amen ndikotendawo mudzimai wandakapuwa nashe mai joakini mai juni tinoda kuvatenda muzita rajesu amen god bless you Mangwanani ano ana baba nana mai tisingaparadzi nguva tinoda kuti tipinde muizwi nemushoko raMwari. Our God is the destiny changer. Muzita raJesu, amen. Eh, mathing scriptures edu Jeremiah chapter 29 and verse number 11 na 1 Corinthians chapter 2 and verse number 9. ndichaashandisa pandinenge ndichifamba ndichipfuurira mberi nekushumira kwandichange ndichiita asi tinoda kuti tiende kuna leviticus chapter number 6 kubva pavhesi number 10 kusvika pavhesi number 13 kana muverenga ariko amhanya auye kuno mberi ativerengere uh, leviticus chapter number 6 and verse number 10 to verse number 13 Tapedza kuverenga iyoyo motibatira zvakare Acts of the Apostles chapter number 29 verses 1 to verse number 6. Chingovurai mubva maenda munobata uh, muri pamachapter iwaya kana moverenga mongoverenga kabodzi. Musoro wenyaya wandichafamba nawo pakushumira kwandichaita ndichaenda kuko nekoko, asi pandinoda kuzoramba ndakazorora ndauti ini pano paya paagent destiny change ruda kutaura pamusoro pemoto vana baba nanamai ndikuda kutaura pamusoro pemoto ndiwo wakamisikidzwa namwari munguva yekupedzesera kuti unze destiny
Levitical chapter number 6 pavhesi ya 10
zvino muprisita ngaafuke nguo yake yomucheka nokufukawo bhuruku rake romucheka pamuviri wake abvise madota echipiriso chinopiswa Chapiswa nomoto paaritari, aise parutivi rwearitari. Zvino ngaabvise nguo dzake, afuke dzimwe nguo, agotakurira madota kunze kwemisasa panzvimbo yakanaka. Moto paaritari unofanira kuramba uchipfuta pamusoro payo, haufaniri kudzima. Muprisita unofanira kubatidza huni pamusoro payo mangwanani ose. Zvino ngaagadzire chipiriso chinopiswa pamusoro payo, apise mafuta ezvipiriso zvokuyananisa pamusoro payo. Mwoto ngaurambe uchipfuta pamusoro pearitari nguva dzose, urege kudzima. Tinotenda.
Ngatiende kuna Baba Saba Postori chapter 20.

chapter number 28 yamabasa avapostori vese number 1 kusvika ku6
zvino takati taponeswa tikaziva kuti chiwi chinonzi merita vanhu venyika iyo vakatiitira unyoro kwazvo nokuti vakabatidza moto Vakatigamuchira tose nokuda kwemvura yakanga ichinaya uye nokuda kwechando. Zvino Pauro wakati aunganidza svinga routsotso, akabwisa pamoto, kukabuda nyoka nokudziya, ikanamatira paruoko rwake. Vanhu venyika iyo vakati vachiona chikara chakarembera paruoko rwake, vakataurirana vachiti, Zvirokwazvo munhu uyu muurayi, nokuti kunyange adoponeswa hake pagungwa, kururama hakumutenderi kuti ave mupenyu. Asi iye wakazunzira chikara mumoto, akasanzwa kurwadzwa. Ivo vakati, Uchazvimba, kana kuwira pasi pakarepo, akafa. Zvino vakati vatarira nguva refu, vakazoona kuti haana kusvikirwa nenjodzi, vakashanduka voti, Iye Mwari.
Tinotenda mugari waMasimbose vakomborere nekuropafadza kuverengwa kweizwi ravo mangwanani ano muzita raJesu. Amen. Vana baba nana mai, vakomana navasikana, apa ndo pane ushumiri hwatinoda kuti tigoverane muzuva ranhasi mugari waMasimbose vachitipa nyasha

situation yako necondition yauri nhasi airevi kuti mukaruwa masimboso zvichida vakusiya kana kuti vakakuseka condition nestatus yako handiyo inotaura about your spirituality your condition and your status and whatever you are going through right now vana baba nanamai pane zvese zvatingasangana nazvo shoko ramwari riri kutaura richiti for i know the thoughts that i have towards you haleluya hakuna chinokwerekana chaitika mukati moupenyu hwemutendi nokuti varoma chapter 8 inotaura ichitiyo Hakuda chinhu chinongoerekana chaitika muupenyu hwemutende for all things works together for good to them that love God and to those who are called according to his will and according to his purpose. Mugari wamasimba ose vakatidana, uyo akatidana akatendeka uyezve akavimbika kuti chaakatanga muupenyu hwako Anotisvinurira kusvika tichizadziswa. Hazvinei kwasumuka madhimoni edzinza neerudzi, hazvinei kwasumuka mweya yekugungwa, hazvinei kwasumuka madragons anofema moto banababa nanamai hakuna kana mumwe chete anomisidzana neizwi rakataurwa namugari pamusoro poupenyu wavo muzita rajesu haleluya hakuna zvachose ndosaka paul akataura chiche chii chingatiparadzanisa nerudo rwamugari rwandakaona muna jesu kristu pakakwirira here pakadzikira here matambudziko here paizvi zvese hakuna nechimwe chete chinondiparadzanisa nerudo rwamugaro inyaya yei akarohwa akapondwa akasvika pakufa asi po akamuka akapfuurira mberi nekuparidza evhangeri nokuti nyaya yekurohwa handiyo inotitadzisa kuparidza zvakristu nyaya yekushaya handiyo inotitadzisa kunamata nokuti paul mumwe chete anoti ndakadzidza kuve nezvakawanda ndikadzidza nekushaya ndikadzidza kurwadziwa ndikadzidza nekunaiwa asi paizvi zvose ndiri mukundi nokuburisa vanababa nanamai vakomana navasikana mumwaka nemunguva yatiri iri kutsvaga murume iri kutsvaga mukadzi mukomana nemusikana anoziva kuti kuna mwari asingakanganwa munhu waakasika kunenge kuna mwari wovasi vose vakagadzira your destiny already your destiny has been established it has been confirmed it is there and it is taken in the mighty name of jesus christ hallelujah hallelujah for i know The thoughts that I have towards you. Hallelujah. Pakutaurwa mazuva aya, Israel akatarisa kupinda muBabylon. Ana Habakuku vari kusumuka vachiti ko nhai mumai mashaya here mumwe munhu ari nani wamungarova naye Israel murunotora rudzi rwakasviba rudzi rwakaipa ndorwamaunga kuti runetse Israel mungari anoti Babylon nebhukadhineza ndiye muranda wangu haleluya unoziva mamwe maitiro amodaro anonetsa kukomprehenda nendangariro dzedu mafungiro amodaro anonetsa kunzwisisa vana baba nanamai ukatanga kumunzwisisa mungari then he ceases to be god mungari agara asinganzwisisike pamwitiro wake nemufambiro wake muzita rajesu haleluya tinoona vamwani tasenge vakamutora mungani vakamisa muhomwe vanofamba vaine pfungwa dzamungani vana bavana naamai wenu uyo haaiswe mubhokisi that wenu uyo haaiswe muhomwe wenu uyo haapinde mucontracte nemunhu mumwe chete mungari anoramba ari mungari nesu ngatirambe tiri vanhu muzita rajesu haleluya kana wapuwa nyasha najehovha tenda nenyasha dzawapuwa

hakuna kwaunoenda kwaunoshaya kugare ndosaka achitaura kuna isaya chapter 43 vese 1 2 and 3 kunyange ukapinda nemumvura ndichange ndiinewe nyange ukapinda nemumoto ndichange ndiinewe vana baba nanamai hakuna kwaunoenda kwaunoshaya kugare musituation yauri mukari arimo aleluya satani ndiye akupa maglasi ekuti uone kuipa kwake zvokuti unotadza kuona kuti mugari arimo mumoto pamwe chete newe mugari arimo mumvura pamwe chete newe muzita rajesu haleluya musi uno ndaiparidza pamusoro penyaya yemukadzi aibuda ropa for 12 years achibuda ropa ukaverenga kuna leviticus chinonzi kana munhu arwara nechirwere chakadaro haapinde pane vanhu anofanirwa kugara ari kunze ndo mutemo ndo murayiro wamosisi ndosaka ukanzi unouraya muzita rajesu amen asi jesu achipinda muguta vanhu vese vakamhanya vachienda kuna jesu vachisvika pana jesu vanhu vese focus neattention yavo yakanga yapana jesu chokuti hakuna akatarisa kuuya kwemukadzi unoziva here kuti kana jesu asumudzwa pachechi vanhu havaone mamistakes anoitwa navanhu vanhu havateerere nekutarisa mutemo nemurayiro zvinorambidzwa pamutemo zvinogona kubvumidzwa kana jesu asvika muzita rajesu haleluya ainzi chawabata chasviba wawakumana naye asviba inzwai vana baba nanamai anopinda pana varume vave nendefu anopinda pana varume vaisai aigadzirana aita zvokupfugama aita zvokugwesha chikonzero akaziva kuti kwauya mambo wevadzimambo kwauya ishe wevadzishe aziva kuti n'anga varoyi nevaprofita vazvitadza asi kwauya murume chamahaka chamangurangura simbi inotya dzimwe simbi anozvigona zvoupenyu hwake pawauya kumusangano hama yangu chimbosiyana navanhu zvauya kumusangano siyana nebhutsu dzavanhu zvauya kumusangano siyana nehea style siyana nehembe dzakapfekwa navanhu Tarira kuna iye muvavi nemukwanisi wokutenda kwedu, anova Jesu weNazareta, muzita raJesu. Haleluya! Mukadzi akapfekera akakwana kwana paive pakavharika, aipfugama achipinda neumateya. Hazvibvumirwe, hazvitenderwe, asi nokuti pane chaaona chiri pamberi, vana baba nana amai, muzita raJesu weNazareta, amene. Hakuna kwazvakanyorwa kuti ukabata mupendero wemweya yajesu unopora asi mukadzi uyo akabuda nethiyei nethiyori yake akabuda nezvake zvaakatenga kuti zvinyorwe mubhaibheri unozwa kana wazara nekutenda unoita zvimwe zvezvinhu zvisingafungirwe nezvisingatarisirwe akakambaira akanobata mupendero wemweya yajesu vaiguma nemashoulders vairabhana nemashoulders ajesu vakanga vasingapinde muhunhu wajesu muzita rajesu amen mukadzi uyu akangonobata jesu jesu akabvamira akati pana andibata zvikanzi ndapita ko vanhu imwani vakawanda pano uri pamusangano kwakawandwa kudai iwe ndokuzwa dambudziko rako iwe ndokuzwa kuti kumba kwako kwakamira sei iwe ndokuzwa kuti kubasa kwako kwakamira sei iwe ndokuzwa kuti vana vako vakamira sei iwe ndokuzwa zveupenyu hwako hauna utano hwakanaka shamwari yangu kana wave pamusangano wakadai uri kuziva our god is the destiny changer manheru masikati ano nezita rajesu usarasikirwe nemukana wakadai nokuti jesu ari muno vana baba nanamai ini ndinotenda jesu vari muno hakuna chinonzi chachiregererwe hakuna chinonzi chachigonekwe namugari our god is able baba last month ndichinamata ndakangoita sendabatwa nehope kuma half past one mangwanani ndava dzamangwanani ndakangobatwa nehope ndokungorara ndokubva ndarota ndichiratidzwa matthew chapter number one vakadzi vatatu vanotaurwa kuna matthew chapter number one vanonzi izvoro rakamuchifeya panotaurwa nezvarutha panotaurwa nezvabhethisheba vanhu ava vaikodzera kupinda kulineji yakristu mugari ndokubva vanditi joakinyo pane zvinhu zvinobatirirwa nechechi vachifunga kuti vari kunatsa vari kugona asi mutarira ndakaregerera vanhu ava moabi vana veupombwe vasingatengeko kupinda muvashe dzangu asi ndakavatora ndikavaudza pecho kuti vave mulaine chekuberekwa kwakristu Unozvati navanhu vatakakondhema watakati ava they are condemned to hell they are condemned to death havagamuchirwe havaonekwe savanhu masikatano nezita rajesu vana baba nana mai nyangwe vanhu vakakuramba denga harina kukuramba nyangwe vanhu vakakusvibza denga harina kukusvibza wanasirwa kuduruduru wanasirwa kunze kwamarabo tina mwari anotevera vakaraswa anovatonza achivamisa pazvigaro muzita rajesu wenazareta haleluya manderano anababa nanamai ndine hasha nasatani nokuti akatiparidza mharidzo isiriyo ndine hasha nowakaipa nokuti akatipa erong messenger hakuna munhu anokondemwa nemumwe munhu hakuna munhu anoraswa nomumwe munhu jehovha akatumira jesu kuya pakuchinjikwa kwete kuvakarurama akauya kuvatadzi kuti vakaipa vabve mukusaipa vabve mukusarurama vachiuya kuchiedza muzita rajesu amen tikanzi kuona vana ava havakodzeri kuti vapinde mulairiji yakristu asi ini samuari ndakavagamuchira rakab anotonzi chifeve ruth emoabit aitonzi namwe nesara akati aa ah, ndinoda kuenda nemi akaenda navo unoziva zvinoita nyasha ari mumunda boas anga asati amuona asati apinda mumunda akauya kumunda ruthi atotanga basa kare hakuna anoshanda mumunda asingachenuruke hakuna anoshanda mumunda asingabude dikita rinosangana nedust dust rakazara kumeso dikita rakazara kumeso fesi yake ichiratidza kuti uyu mumidhena itushu anga asina chiso chokuratidza kuti muhebheru kana kuti kujudha muzita rajesu amen muri kundinzwa here boas achigara kudaiwo akatarisa vashandi vake ziso rake rikapfuura pane vamwe vese rikanonanganana rufi vana baba nanamai kutaura nyasha dzinofanira kukuloketa pamusangano kuu kutaura nyasha dzinofanira kukuloketa waisirwa vanokuvhara pamberi waisirwa vanomisikidzirwa kuti varwisane newe Tatano nezita raJesu kune ziso raMwari rinoona mahusiku hutema padombo nhema chinhu chitema chiripo masikatano nezita raJesu enda panzvimbo yaunero kwanashe uone kwana mukati wemasi ose kana akusuudza hakuna anodzikisa kana anopafadza hakuna anotuka kana ataura shoko pamusoro poupenyu hakuna anopikisa Boazi akabvunza anoti onai mukadzi uyo ndiani denga kare bvunze pamusoro poupenyu hwangu nhasi ukandiko kune nyaya yangu ndangopfuura ne muzita rajesu ine ziso harisati raona nzeve haisati yanzwa uye zvazisati zvapinda muhana yemunhu izvo zvatakagadzirirwa nashe unoziva here kuti mugari wamasimusi vane ajenda yavakagara ende iwe uri item yati paajenda iyoyo vachitaura pamusoro kuupenyu hwako noreva kuti matare akagarwa kumusha ainzi unofanira kuitwa rombe ainzi unofanira kutambudzika ainzi unofanira kushupika ainzi ako haufanirwe kuroorwa kune rimwe dare ragarwa riri nani rekutaura pamusoro pokuake zita rajesu amen ndati pane rimwe dare ragarwa rakagarwa kare rakaisa signature vakaiswa seal pamusoro pefuture yavo muzita rajesu amen ende pane izvozvo zvakagarirwa padare zviri kunzi ziso harisati raona nzeve haisati yanzwa nenyamwe nemwoyo wemunhu hazisati zvapinda mukati ma muzita rajesu haleluya ndichipinda munyaya yangu vana baba nanamai panapa ndaverenga nyaya iri kuna leviticus chapter number 6 ukaverenga bhaibheri rako zvakanaka usingachitye mavhesi inotaura pamusoro pemukurisita ukaverenga zvakazarurwa chapter 5 inoti takagadzwa namwari kuti tine uprisita neumambo muumambo hwamugari tiri muprisita vana baba nanamai kana ndakamira pano ndiri muprisita wakagara pasi ndati uri muprisita muprisita ane mapfekero aanoita hadzisi hembe dzese dzese dzinofanira kupfekwa nemuprisita muprisita anofanirwa kukwana muhembe hembe hake inouya ichikwana pamunhu asi mupirisita anofanira kukwana muhembe zvichireva kuti hakuna anosika utsvene hwake utsvene ndehwamukari tine standard yeutsvene tine standard yekururama vana pakanana amai mumwe nemumwe mumaziso ake anozvona ari utsvene anozvona akarurama asi tine standard iri established namukari wavasi vose yeutsvene nekururama muzita rajesu ndosaka nekubhawa vachitaura nesuo tinonamata mumupfungwa dzavo Vane chavanoti kunamata asi vanamama chinamato chiri stipulated in the world. Hakuna chinamato chinopesana nezvakarehwa nezvakanyorwa mushoko muzita raJesu. Haleluya. Zvinonzi mhuri yemaaromotore yekuprisita ainoti imi masauzvi azvida kugarirwa dare rokunzi zvida kuona kuti rit anofita ndiyani ndosaka uchitobatisa zvimwe zviso zvavafundisi vari pakati pedu unoda kuende mufundisi chiso chake chinenge tsotsi inenge mbavha amunoyo unosa bado chinochacha muzita rajesu amen murikundinzwa here chechi because akuchiti dzimwe nguva mukakuva mufundisi mukamutarisa sounoti ah, anotipii akabva nekupi nyaya haizive kwaakabva nako nyaya ndeichakaiswa maari namugari wamasimusi never ever judge a book by its cover iwe shamwari mira unzwe zvakarongedzerwa nashe mukati make ukatadza kugamuchira mudzidzisi hauchagona kugamuchira the lesson munoziva here kuti bhaibheri rinotaura hembe dzemukati kuti murisita pfeka hembe dzakati wopfeka dzakati wozopfeka imwe yekunze wochipinda paaritari aritari kuti isevwe nemushumiri nemumwana wamubana anofanira aine dresi iri complete muzita rajesu amen munoza pane nyaya yamasitasasa inotaura itinziye peter achifundiswa mujeri aiva akasungwa ari pakati pemajerigats asina kupfeka asi mutumwa paakauya akamurova akati peter muka peter akamuka Peter amuka zvikanzi pfeka hembe ah, muri kundinzwa here nokuti ah, mugari anokoshesa kupfeka kwevanhu ndati mugari anokoshesa chinopfeka anonzi peter pfeka mugari akatomupa a few seconds a few minutes dzokuti peter anyatsopfeka ndokubva apfeka ndokuchizobuda haana kutenderwa kubuda mujeri asina kupfeka akanga asina spidi yokupfuura nguva yekupfeka iwe unotobudira mumba usina kupfeka chinhu chii unobuda sehwizi akarohwa jarajara rakarohwa neshamu hembe dzakadokedzera mativi mana ose enyika mikaka yese iri panze uchifamba vanhu onai onai iwe kusvikira rii unotsvaka nyasha asi wakashama mukarova vasi vose vanotsvaka vanosimira mukari vanotsvaka vanopfeka mweya mutsvene havavi pese pese muzita rajesu amen tapinda muchifundisi tairambidzwa kupfeka majini andisi kuti andisi taura hako pamusoro pemajini kana hembe dzakadaro asi ndati patakapinda muchechi ine tairambidzwa kupfeka majini zviinzi zvemasatani hakuna anditi zvera pamachikotsa aha hakuna mubhakeri aiuya kuchechi kana mufundisi aiuya achimira pamberi kuvanhu akapfeka jini chaikoitirwa meseji yaivepo interpretation ndo inonetsa

chinopiswa mangwanani chinopiswa masikati chorarira usiku hwose chichicha chiri paaritari mapurisita achiuya mangwanani vanofanirwa kubvisa dota mapanzwa pachiverengo vanobvisa dota vanounganidza pasaiti pearitari vobvisa hembe dzavanga vakapfeka dzokushumira nadzo paaritari vabvisa mbatya idzi vodziisa pasaidi vopfeka hembe dzekutakurisa dota votakura dota voenda naro kunze kwemusha ende kana vaenda naro kunze kwemusha kunze kwetabhanako vanorotsvaga nzvimbo yakatsvairwa nenzvimbo yakanaka yokuchengetera dota kana rave dota zvapera ka chingorirasai endesai kukumba mugari anoti nokuti dota iri idzvene rakayereswa rabva paaritari hariraswi ah, rega ndisina kuevuka ndivana baba nanamai muzita rajesu amen muzita rajesu amen unoziva kana vanhu vasina basa vachitaura pamusoro pechechi vanotaura senge ana kupara vakapedza basa vakaenda ana mazvadza vakabata basa vakaenda ana mutemerwa vakabata basa vakaenda tinovataura senge pasina zvavakaita izvo nyamba zvikunzi dota rabva paaritari hariraswe hariraswe nokuti rakayereswa vana baba nanamai ruzvidzira kwatiinarwo kuna vamwe runodzinga mukari pakati penu ndati runodzinga zvakayereswa hazvitambi nazvo muromo wako kautete kutaura mamwe mazita amakuru zvakatsva zvikapira pangosara chafu pasara ndenge dust asi mukati vari kukoshesa dust ivo vari kuti kana mobuda naro kunze tangai matsvaira kutsvaira hamusi kuitira dota zvakanaka muri kuzviitira zvakanaka nomukarasa dota pese pese anokuvara ndiwe Zita raJesu, amen. Unzwa nanere manera emasikati ake. Koshesa altari ine vakaitanwa. Taura zvakanaka pamusoro pevakatanga. kuitira kuti newe mangwana kana wabva vanosara vachitaurawo zvakanaka chaunodyara unochikova dati chaunodyara unochikova vanodyarira kunyama vanokuwa kuora vanodyarira kumhepo vanokuwa chamupupuri upenyu hwako hunopeperanuswa nekuda kwokuti hauna matyira pamatauriro ako hauna matyira pamuitiro wako kutya jehovha ndiko kubaba kwesimba muzita rajesu ameni muzita rajesu haleluya munoziva pandakapinda chifundisi 1992 1993 hataigona kutaura pamusoro paavazadza vaive vakusiya vei hataigona kutaura pamusoro pepresident vechechi yedu zvatakuita nhasi ngo tinotenga mafrisiti of all that matter tinotenga mafrisiti todya mafrisiti tichitaura muromo mumwe chete wakutaura ndo muromo mumwe chete uona kuparidza navo ende mugari atama zvishoma nezvishoma nechitika pane nyaya yavo chaichaya yakasukira pano muzita rajesu amen apa paita nyaya yemoto nokuti mabasa edu ese baibheri kuti achaedzwa nemoto ende moto wacho hauzive nechisi yakanzi nayo hauzi moto wegweya kubatidza fodya wobva wabatidza kuti uyedze mabasa avanhu vana baba mabasa edu achayedzwa nemoto ndozvinotaura bhaibheri redu bhaibheri rako rikuti irwe iwe aron newe moses taura vanhu ava vatungidze moto paaritari kana vatungidza moto paaritari moto uyo haufanirwe kudzima Ndobva nenyaya moto haufanirwe kudzima mangwanani vaprisita ngavauye nehuni vachirongedzera paaritari iyi ndio old testament izvi leviticus chapter number 6 verse number 10 kusvika pa 13 that is your old testament ukaenda pachapter 9 new testament interpretation yangu chapter 9 ana aron namoses vapedza kurongedzera zvese vaaritari vapinda mutabernakeri vachinobuda kudai vazodza vapedza zvese bhaibheri rinoti moto wakabva kudenga ukauya ukapisa aritari Uri kududzwa here chechi? Aritari yapiswa, moto ndoubva wapfuta, zvikanzi kubva nhasi hatishandise mumwe moto kunze kwemoto uyu. Moses, ona kuti moto wadzika kubva kudenga haudzime. moto uyo haufanirwa kudzima uku unofanira kuramba uchibvira 24/7 moto ugaubake ndo unopisa chipiriso moses pau ndapisa kuno ku brazen old kana vakupinda muholy place amuende nemumwe moto munotora moto uzvi vonobatidza magwa golden candlestick ndokunoshanda ipapo pamunonopisa paalter of incense munoshandisa moto mumwe chete hamuna mumwe moto wamunoshandisa mubvunzo moto wakushandisa nhasi moto wakabva kupi moto wakushandisa nhasi moto wani moto wayo wakaupereta kupi vana baba nanamai kana usati wasvika pagwenya rine moto wechokwadi moto wauendawo ndowakunyepa tiri kurarama munguva yenyasha nokuvabereka chapter 10 vana vaaroni vana vakauya nemoto vakakwenya majisi vakapinda vakatsvairwa vakafa vakaparara muzita rajesu amen aroni akamirira kure vanhu vakutya kusvikapo unoziva here kuti padzika mumari zvokupfeka chewing gum izvozvo unochirasira kure ndati kana mugari aburuka kutaura kuchechi unonyarara ndati mugari kana aburuka unongoburitsa misodzi kuti baba ndinoda nyasha baba ndinoda ngoni vana baba nanamai machechi edu achinja kuve masekasi ati ane nzvimbo yekutandarira yane nzvimbo yamajoksa yane nzvimbo yekuita nyambo asi masikatano nezita rajesu munhu wenenga ngauburuke

moto uyu haufanirwe kudzima ngaubake continuously ngaurambe uchibaka nguva dzose moto uyu ndooronza chenji nokuti chinamato chedu vana baba nanamai achida kutodora ramba chinamato chakapora ndati ramba chinamato chakadzima ndati ramba chinamato chakanyarara muzita rajesu amen muzita rajesu haleluya kana vanhu vachidya mhiripiri inovava kana vachitemerwa nyora vachiiswa madota anovava zvokuti munhu anotsinziya akorwadziwa achishinyira achirwadziwa nezvivana vavana navai kuti munhu uyo awane deliverance panoda moto ndati apa panoda moto apa unogona kurivhesa zvakaitwa nasatani mukati meupenyu hwemunhu kana chishamo chako chakasungwa hausi kugona kubata mwana abatika muna vana vakuti jesu ichisha chitema aa ah, ah, ndati apa pada chinamato chemoto apa chinopisa zvakasunga chinondimbura chene muzita rajesu haleluya muzita rajesu haleluya chinamato chawanda muna israeri elija anotaurira kuvanhu kusvika riini muchiita chinamato chakadai ndokunotaura kuna ahabu aitsvaga kuuraya elija anototi enda kunotaura naahabu kuti ngatisangani mubani zvikanzi anokuuraya e zvikanzi aa haandiurayi iyi nyaya yekutya kuenda kumusha nokuti kune varoyi hausati wane nyasha nokuti ane nyasha haatye varoyi vekumusha unopinda mumusha wakagara mumotikari yako uchiridza bhero uchiridza eh, eh, eh, nziyo dzako wakavhura mabindo ese kuti vanhu vazive kuti wasvika mumusha muzita rajesu amen anoti ahabhu ngaauye ahabhu ndokubva auya zvikanzi right iwe wega chenda unotora muzombe Votora vaporofita vako tosangana paMount Carmel. Mugari anopindura nemoto ndiye Mwari. Amen. Mambo Ahabhi ndobva vabvuma. Unoziva here kuti kana wave pasi penyasha unotaura kuvanhu vanorwa newe vachikunzwa vachikugamuchira. Hondo hatizvirwiri tinorwirwa navo kana wavasimosa. Ahabhu anobvuma zviri kutaurwa nemuporofita munhu asiri mukabineti yake. Mapanzwa ipapa hazvingotori kuti utange wave pakati pemajerikadzi kuti ukwane kutanga kutaura sapitsako ari muchikepe chiri kuenda kurome Ko anomira anoti varume ngatiregedze kusimuka pano nokuti ndiri kuona njodzi mberi. Vanhu vakateerera mukuru wechikepe kupfuura kuteererapo vakasumuka vakaenda. Vaa pakati perwendo akati varume ndozviya zvandakakuudzai kuti ngatiregedze kusimuka paya asi zvino zvakasimuka takutosangana nazvo haleluya ndozoti pamberi varume ndakarara ndaratidzwa nashe kuti tichanorovera pasi tarovera pasi ticharasikirwa nechikepe nezvese zvatiinazvo tarasikirwa nezvinhu izvi zvese hakuna kana po anoti mese kusvika pamukuru wechikepe nemukuru wevasungwa maiswa muruoko rwangu nashe maiswa muruoko rwangu nashe hakuna kana one ari kufa tese tiri kuzorarama inzwai vana baba nanamai pane nyaya yemoto unoti kana wauya mukati meupenyu hwemunhu unozarurirwa nashe zvakavanzika mukati vanotaura newe pane pavanosvikira pavanosvikira pakatsva nemoto ushu vanonorovera zveshura vakataura nemunhu vafuka Chikepe ndokuva chaparara. Mukuru wemaprisoners ndokuti ngatiuraye maprisoners aes. Paul ndokuva asumuka akati aa ah, hakuna kana hwana ari kufa hakuna kana hwana ari kuti ndiri kukupai assurance nokuda kweshoko raakataura pekutanga risina kuteererwa neholy communion yaakapa murima vanhu vakadya akabhedura chingwa akavapa vanhu vakatanga kumugamuchira unosaira shamwari yangu pane zvese zvazvikuitika bopoto rese riri kumuka muupenyu riri kubuilda stamina yako yekutenda hakuna chinongoitika chisinatenderwe nashe zviri kuitika kuti kuve nemusana wakasimba vazhinji vedu tinochema sei tisinganamati unoza maproblems kana achiuya muupenyu anoda kuzosimbisa iwewe ukakurumidza kubuda unoita sechingwa chakati ifemu uri chingwa chisina kupindurwa wakabhekwa one side masikatano nezita rajesu pane nguva yekubhekwa nenguva yekutemwa kwechingwa kuti chibve masaidzi ese nguva iyoyo inorwadza nguva iyoyo inorema masikatano ndamira semuranda wamwari kuti nditaura kweupenyu hwako wakaona kutiza wakaona kuti agive up masikatano nezita rajesu mwari ari kuti ndinokuda nyangwe chichioma nyangwe zvichirema i have got good plans for you good plans towards you and this plans are to give you a hope and a future

ndorukotaka kurarama ende zvaurorutaka kurarama nyora script yako handati nyora script yako nyora nhoroondo yako nhasi tinobata mapisa nemadavid tichiverenga mapisa nemadavid inyaya yekuti zvaitika muupenyu ainyora inzwa hama yangu zvimwe zvezvinhu zvikuitika muupenyu hwako nhasi ukazvinyora pasi um, um, after 15 years ukazviverenga unoti asi hamba zvishuwa ndandiri mwana mudiki kose ndaifunga ndichidai inyaya yekuti atinyore vana baba nana mai ndine mabooks andinoti kana ndavhura ndichitarisa mharidzo dzandaiparidza 1994 ndiri paliving waters bible college ndikadzitarisa sototasauma apa ndaiparidza ende mugari ane nyasha shuwa ndaiparidza izvizvi muzita rajesu amen ukutaure chii pasitatanai paupenyu hwako dzidza kunyora akatanga basa mukati moupenyu hwako akatendeka akatendeka kuti anondipedzesa aiberi shoko ramwari rinoti paul azoyambuka vaenda pachikomo pachitsuwa zvainzi melta vasvika pachitsuwa ichi vakatambirwa zvakanaka vanhu vechitsuwa ichi chemeuta vakavakidza moto paul anga akamira kubva chikepe chichisumuka vamwe vachinorara paul aisupervisa kuona kuti basa rese rafamba here vanhu vadya here vanhu vagere zvakanaka here mungari vari kuti kudii pamusoro perwendo paul akaneta anosumuka paive nevanhu bhaibheri rinoti kwaitonhora akati ane vanhu 250 vanga mushipi ane vanhu vemuguta vanga vagara vachitodziya moto po akasumuka akanotsvaka uko muzita rajesu amen vana baba Goodness. Iri basa ratakadaidzirwa nachete. Unogona kuti uchibva munoviga mutendi kuguruwe uchidzoka uchipinda pamba wonzwa chinzi mutendi ari kuchipatara wena unomuona mutendi ari kuchipatara uchidzoka uchipinda mumba wonzwa chinzi mumwe aro ane mamhepo womhanya uchinomuona uchidzoka unosangana nemunhu achiti hanzi izoti mazana ari kutamba stereki anotamba stereki haasi kuza zvekuita so unozaso unoza vanhu vanokutonga vanhu vanokujaja iwe wokutsimuka mwoyo kuti here ndine four days dzandisina kurara inzwa shamwari yako ariko anoona zvinoitwa pakavani hatina kuedzwa navanhu usatore nyaya dzako chidzipa kuvanhu nokuti akakudeedza ndimubari ende uyo akakudeedza uyu anoziva maripiro nemabhadhariro aachakuita muzita rajesu amen vana baba handisi kutaura theory ndikutaura practical life ndikutaura zvinhu zvinoitika kuupenyu hwedu vanhu vamwe unotarisira kuti vanoti thank you ndo vanhu vanosvika vachikutuka vachikuzvidza vachikuranisa nenzara ndo vanhu vamwe chete vanokucheka vanokudhenda vanokucheka cheka asi masikatano nezita rajesu takadanwa namwari wamasimba ose iye wakatidana anoramba akamira nesu Paul anonohonga rutsotso ndokuunganidza ndokuunganidza ndobva auya neune ndobva anokanda pamoto wanga wada kudzima paanokanda pamoto bhaibheri rangu rinoti nokuda kwehiti yakasimuka pamoto ushu makabuda vaipa nyoka inopenga ndobva yanoruma ruoko rwapo ndobva yanamatira yanamatira paruoko po anotora ruoko anoisa pamoto anozunzira nyoka pamoto achizunzira nyoka pamoto nyoka ndobva yadona nokuti nyoka aimisidzane nemoto haleluya nyoka ndobva yadona pamumoto ndokubva yatsva poo ndokubva anyatsogara paive pakanaka ndokubva apuruzira maoko ndokutanga kudziya moto wake vadeguta ndokubva vati akubada kudenga kuna mwari unoziva zvinotendwa navanhu kuti mwari akanaka zvinhu zvokuti iwo wasvika panguva yakaoma wasvika panguva inorwadza vamwe vanhu ndobva vatogara vachiti asi kudenga kuna mungari zveshuwa muzita rajesu amen ndokubva vati mumwe anga ari pasaidi uyu ndindakuedzera zvikanzi akumana munhu akaruma nenyoka iyi haana kana five minutes so vanhu vanhu wakwedu haana kuita kana three Anzi ah eh munoziva chembere iya iya yange aende ropa shoma ndosaka yakararama kusvika pa 7 minutes asi ah, uyu uyu kona anotoenda mani manje unozo vanhu vanokuisira ma deadlines vanhu vanokumakira miganhu vanokutemera miganhu ndokuti apapa haudarike izvezvi ndakambira pano kuna vanhu vakanzi gore rino haupedzi ende munhu akataura mashoko aya kune vamwe seven vaakataura vakafa makuva avo ariko okuti mukaenda kumusha munonoudzwa kuti zveshuwa ndiye akauraya uyu ndiye akauraya ndiye akauraya zvino wauya pamusangano una munhu ari destiny changer mazwi nemashoko avanhu avanotaura haabudirire pamusoro pako anoti kuronga handikurambidzei kuronga rongai zvenyu asi zvamunoronga hazvikudirire masikatano nezita rajesu vanababa nanamai wakataurirwa ukachererwa makomba ukachererwa miganhu miganhu ukadza udarika pasi pasikatano nezita rajesu akamisa danda ngaaendeye padanda nevana vake achera gomba ndiye ngaapinde mugomba akanda dombo ngaatekwe nedombo rake masikatano nezita rajesu wenazareta amen bhaibheri shoko ramwari rinoti po akaramba achitsiya muto vakaona 3 minutes dzapfuura 5 minutes dzapfuura 10 minutes dzapfuura 30 minutes dzapfuura bwakwenyana iwe uyu munhu kana kuti kuti munga vanhu ngavachinje mafungiro avo pamusoro poupenyu hwako ndati ngavachinje mafungiro avo pamusoro poupenyu hwako ndati vasikatano nezita rajesu management yakutora semunhu asina basa ndati management yaikuzvidza ichitarisira pasi masikatano nezita rajesu ngavashandurwe ndangariro dzavo pamusoro poupenyu hwako nokuda kwenyasha dzamukari pamusoro poupenyu vana vavanaramai mumachechi medu mativi mumba mako mauri kubasa kwauri ndatitungidza moto nyaya yedu iri pamoto nokuti kana paine nyoka nyoka haibude ungataura nyoka hadzibude ungaimba rwiyo ndati nyoka hadzibude nyoka inoundestanda language yemoto andati nyoka inoundestanda language yemoto kana waisa moto nyoka payakahwanda inobuda ndati nyoka payakahwanda inobuda takasunga upenyu kana wadaidza moto ndati takabata takasunga chinonzwa

Bhaibheri rangu rinoti tambo dzakavasunga ndo dzakatsva. Moto wakapisa tambo ukatadza kupisa hembe. Moto wakapisa tambo ukatadza kupisa vhudzi. Moto wakapisa tambo ukatadza kupisa vanhu. Masikati ano nezita raJesu pane divine protection inofanira kuuya pamusoro poupenyu. Moto chaiwo wenyama haukupise. Moto unobva kuHadesi haukupise. Moto wasumudzwa newakaipa haukupise. Masikati ano nezita raJesu Sumudza moto unopisa, moto wechokwadi. Moto uyu haufanirwe kudzima. Moto uyu haufanirwe kudzima. Muzita raJesu, haleluya. Ana John Jeanette vakati vaunakidza moto uyu. Tongo to akaita kuti chinama ndikusvike paSouth Africa achida kuuya kuti vanhu vakagara mameeting makabuda nemastrategic plans moto chinamato chemoto ndati chinamato chemoto ndati chinamato chemoto ana paul ana peter ana johani jesu aurawa vanodzokera kunoraura jesu anaa kuti varume orit fishi takupai mune chekutya here aiwa hatina chikandai kurutava rwekurudyi vanoburitsa hove vasvika kunze vanotowana jesu achigota kugara ivo vakuya nefishi dzoti murume ari kunzo ati tuye nefishi asi vachisvika kunze vakaona jesu achitokutya muri kundinzwa here chaufunga kuti iwe hakuna mugari agara ana zvekare aa ndati ana zvekare vachisvika vanotaurirana pfudza waita ita zvese jesu ndo vanhu varume nezvatiri kuita izvi hakuna kwatinoenda tiendai munomirira paipai pamusoro kana mamira paimba yepamusoro ipapo muchagamuchira simba kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu ipapo ndo pamuchagona kuve chapupu nhasi chechi haisi kugona kutestify chekonzero hatina motori motori wakadziwa haugare mubhazi kubva kuno maharare kusvika kumasvingo nemunhu asinganamati pasina chaanonzwa kana une motori unotaura pamusoro pokunaka kwangu kani kuflaya 8 hours harare to dubai wakagara paepo muteke nemunhu ari kutobuta bute masikatano nezita rajesu mokare ari mauri ngaaburitse moto unopisa moto unopenga masikatano nezita rajesu iva nechinamato chinopisa vana baba vana mai mumwaka uno god is raising a burning generation generation ine moto generation ine bvunze remoto verengai bhaibheri renyu zvakanaka kuna judges chapter number 16 murume wainzi samson atorerwa mukadzi akuwa shamwari yake ndokubva arova vafiristiya ivo ndokubva vanobata mukadzi wacho ndokubva wakupisana natesva samson akati mani chairira ini ndokubva ida ndokubva anobata 300 mafoxes A fox, it is not a domestic animal. It is a wild animal. Akapuwa nyasha dzokunobata mafox. Anoda kumuruma asikana uine nyasha chinoruma vamwe achikuruma. Kanitsa ari 300 ndokusunganidza muswe ndokutora vhunze remoto ndokisa pamuswe pacho pakati Basa vakati mukuponera. Aya aiswa moto aya akutotsva. Abati na na na na. Na Samson mira. Ndobva atukidza ese ari kuri andi. Moto wakunyatsobaka pamuswi. Ndokuzoti on your marks. Head set. Go. Ndobva dzamhanya dzipinda mubinda. Kunopisa minda yavasvisiya. Unoseverwa na baba na baba. Pane moto. unowana attention iyi natural fire yekutaura asi kana totaura moto wemweya verenga mabasa avapostle chapter 2 kusvika pakupedzisa mabasa avapostle chapter 2 endai munomirira paimba yepamusoro vari paimba yepamusoro

Ah, muzita rajesu amen ukaverenga chapter number two unonzwa zvichinzi vaine vaine pamusoro vakabatana vaine mufungo mumwe chete kwete mufungo kudzinga mufundisi kwete mufungo wokuronga zvakaipa asi mufungo wokuzviisa nokuzviramba pamberi pamwari vari pamberi pamwari bhaibheri rinoti kamwe kamwe kwakaburuka moto kubva kudenga ukaonekwa semarimi emoto achidzika pamusoro pemumwe nemumwe vanhu vakatanga kutaura nendimi tsva sepavaipuwa napo namweya kureba kwete ndimi dzekugana kana kunigeria kika kika kuka kika kika makika kika awanda Paul anoti, Ndinoti kukundai kutaura ndimi dzese, nokuti ini ndoita dzokuchinja. Ndinotaura nedzavanhu, ndinotaura nedzavatungwa, ndinotaura nedzeei. Masikatano nezita raJesu, munamato wangu kuti mungadiwo masipo sengavadzikise moto panzvimbo iyi chinamato chakazorora icho nechinamato chakadzima icho inyaya yekuti bvunze remoto handina kuya pamusoro pavo ari mukwaya akabatwa nebvunze iri maimbiro ake anosiyana namaimbiro yavanhu ari mupraise worship akabatwa nekugumwa nebvunze iri anoimba vana baba nana mai ari under the anointing ndati abata mike achiparidza anoparidza ari pasi pekuzodza roti moto wauya pamusoro anapinda vakanga vasisatya vachitaura naye roti imi wamakabata mukasunga mukarovera ndidziye ari kuita mabasa ese aya ngazvizivikanwe kwamuri kuti jesu wamakauraya hakuna rimwe zita ratakapuwa pano panyika kunze kwezita rajesu ratingaponeswa naro vana baba nana mai chinamato ichi ndechemoto ichi ndati chinamato ichi ndechemoto ichi masikatano moto ngautungitswi moto ngaubake moto ngauvake mumba mako moto ngauvake mumarriage yako moto ngauvake muministry yako ndati moto ngauvake kubasa kwako moto moto moto moto kana pane chakasunga kana paine nyoka kana pane chakabata moto wajehovha ngauvake masikatano moto wajehovha ngauvake masikatano wakanetswa naelija akati our god is a consuming fire akandatswa chipiriso akandatswa mvura akandatswa namatombo chakatsikirira upenyu hwako ngachiparadzwe nemoto ah, ah, ndati ngachiparadzwe nemoto ndati ngachiparadzwe nemoto ndati ngachiparadzwe nemoto chiya yawakagara ngainake moto pawakatsika ngapakapake moto moto wajehovha moto wajehovha moto wajehovha chakakuruma zudzira mumoto ndati zudzira mumoto shake that snake in the fire shake it shake it shake it shake it masikati anoda zita rajesu haugona kupisa nemoto wemumwe unopisa nemoto wawamakiza unopisa nemoto uri pauri masikati anoda zita rajesu sumuka umene netsoka dzako enda pamberi pamugaro wamasimusi nekunamata iye zviri enda pamberi pamugaro wamasimusi nekunyengetera hama yangu hatizida strange fire hatizida moto wemachisi pano hatizida moto wegwinya pano moto wedenga ngauburuke moto wedenga ngaudzike hausati wangotaura nendimi itsva ah. achitaura muna joel anoti chipikirwa ichi ndechedu ndechedu navana venyu navaranda venyu masikatana our court is not a respecter of persons ani nani anoya kwaari achikutsvaga nemwoyo anomunamata achirevesa mugari wamasimbose anonzwa mugari wamasimbose anopindura masikatano nezita rajesu moto wedenga moto wedenga moto wedenga ngaubake pamusoro poupenyu hwako ngaupise arthritis iri kukunetsa majoint ako maoko akaoma makumbo akarwadza majoint haachasuudzika masikatana ndokutaura moto wedenga moto unopisa nemoto unoparadza nezita rajesu menetitis ngaibude menetitis ngaiende masikatano nezita rajesu masikatano nezita rajesu Masikatano nezita raJesu, kensa ndipara moto, moto, moto, moto, moto. Vanhu ndo vakati hairapike. Kudenga kuna mugari anorapa, kudenga kuna mugari anoporesa. Mugari ngaarape, mugari ngaaporese. Mazwi namashoko akatangwa navanhu pamusoro poupenyu, masikatano nezita raJesu, ngaaparadzwe nekuda kwemoto, ngaarivheswe nekuda kwemoto, nezita raJesu.

nezita rajesu baba makatendeka imi makavinika baba makati chipikirwa ichi ndechedu navana vedu navaranda vedu nevana vanozouya baba wamasipo sekunoshamisa ee eh, moto uyo ngaubvire masikatani moto uyu baba ngautungidzwe moto uyu ngaubake baba muzita rajesu baba muzita rajesu mataura moto wega baba

muzita rajeiso muzita rajeiso moto uyu ngaurege kudzima ndati moto uyu ngaurege kudzima mugari havatenderi zvachose moto uri kuvakidzwa pamusangano uno ngauvake zvachose muupenyu hwako kwese kwaunoenda ndati enda uri pasi pemoto kwese kwaunoaachauchabata moto ngaupise

ngaukubate ngaupfute ngaukubate masikatano nezita rajesu nezita rajesu nezita rajesu nezita rajesu masikatano tora decision ramba chinamata chakadzima ramba chinamata chakanyarara ramba chinamata chakatonora god is raising a burning generation right now in the mighty name of jesus moto uyo ngaubake moto uyo ngaupfute vanonzwa kutsva Ah, kutsva pamberi pamugari vanonzwa kutsva vachida basa ramugari wamasimusi motivation yako ngairike kubva kuvanhu motivation yako ngaibve pamoto source yemotivation source yesimba rako ngaibve pamoto masikatano nezita rajesu
haleluya thank you jesus zvakadii panguva ino tibatanidze maoko edu nekutenda baba mufundisi joakinyu nekuti